Jo. Mee lo freet sech wéi e Mënsch, wéi e grausame Mënsch baut eng eng eng Gatling Gun wou ech muss ëmmer eenzel schéissen.
Ah dat ass schon asozial ne? Dat ass Borderlands Mann, a Borderlands ass näischt normal. Mee se ass ultra staark déi Waff, gell dat Li. Mee wee freckt déi all gemateneen? Dat ass meng Granat.

20 mol 7 mee ech hun. Ma déi hei mecht 23. Jo mee et hänkt déi hei schéi sou schnell wéi ech klicke kann. Äh de teier ass eng waart ech kucken. Mee drop mer se herno. Teier ass eng Jacobs, feiert sou schnell wéi du abdrücken kanns. Déi hei hunn riets riets riets schaarf.

Ja. So, okay.
Lo si mer dran. Okay, lo gesinn ech dat. Hunn ech virdrun net gesinn. Okay, so. Maja, ech zéien dat elo eriwwer an dann, wat? Tauschen? Nee, du muss eppes eraleen. Lee deng al Schrëft net eran. Nee, du muss normalerweis näischt eraleen. Nee? Ma dann dréck op Tauschen.
Einfach op Tauschen drécken.
Ah, da waart. Ça y est, gi mer eriwwer. Daa.

Wie sind da ah, die flying Dinger da? Mhm.
Ja, los geschüttet, Mann. Das ist mega geil für die Szene. War das schon? Die Musik ist mega entspannt, gell?

Mee déi doten dat sinn déi déi Damage man, du gees einfach no drun an da knulls de deenen déi seng ganz Luedung an d'Fress weiste.
Essen ze elo einfach eng Kéier.
Mir sinn zwar scho krass drop, he.

Wou musse mir iwwerhaapt hin am Moment esou?
D'Titan ass grad einfach nëmmen eng eng Këscht siche goen. Ah. Äh, also ech gi mat dem Po hin no, bis haut d'Spill mol bësse besser kapéieren. Da stand ech rëm mat deene komesche Flugsaurier. Ja, mee wéi gesot, déi gi sou, déi ginn, äh, gi Munitioun an se ginn Erfahrung. Also déi mat der Schrot misst am Fong mega gutt kréien, ne?

Ah dat sinn der net vill, déck vill ne. Dat sinn déck rich bitch.
Déck vill sinn der se puer Milliounen.
Dat leeft, ech gesi keng Géi, ech gesi dat der kacht, mee ech gesi se net viru mer.
Ja dann reconnect enker kuerz. Ech hunn elo critical hit verpasst an d'näischt. Keng Ahnung.

Mat der, mat der, mat der Jacobs do, gell? So ass iwwerdriwwen. Jacob ass déi geilste Waffenmarke hei.
Ech fro mech, wou déi Problemer all guerten hierkommen, dass mir d'Géigner oder d'Waffen einfach esou net gesinn. Keng Ahnung, dass Verbindung einfach nëmmen. Yeah, Skillpunkt, yeah!
Yeah. Ah, d'Verbindung ass op Sonndes esou schäiss, ne? Jo.
So, ech hu mol einfach dat Blood Trace do geholl. Trance.

Ech kann mol keen es mol mat Escape mol net rausstoen.
Ja, ist normal, du musst einfach normalerweise warten. Hat Probleme ja, halt, ja, mit dauert schon eng Minute.
Das, das, das Verbindung einfach nehmen. Fuck, ey.

Oh fuck. Kranke Scheiße.
Yep.
Mee dee Rakéitewerfer wou ech hunn, zwar huet, wat ass et, een eppes an déi 92 Damage, gell? Jo jo, zwar mécht och mega vill Damage, mee de Problem ass einfach eben, datt déi déi Rakéiten eben esou lues fléien. Jo. An et ass eben kee wierklech kee Maschinne gewier esou, weess de. An esou mech fucken déi Waffe souwisou nëmmen.
Ah, ass eng Pistoul, hei ass eng Double Pistal, eng Dubbel Pistal.

Ma jo, dat mengen ech jo. Bei mir stees du nämlech nach hei, ne? Mech zackt da schonn, gell. Wéi, wou hu mir da Busper elo? Elo kënne mer hei fortgoen aus der Regioun. Ah, hu mer d'Këscht fonnt?
Wat?
Jo, dat war d'Këscht. Ah, ok. Oh, feig. Wat ass dat fir e Planéit, wou do um Himmel ass, dee wou esou komesch rout ausgesäit? Kee Plang.
Dat ass deng Mamm Marion. Huet iergend een, keng Anung. Dat wäers du och nach gebuer ginn, iergendwéi, wann s de Chance hues. Ech weess wierklech net.

geil op dech ge le An der lacht hat oder Wees aber dat Bild ge Psycho zelift han run An hat

So abs vu.
Ja voll beim Duerchstreien.
In Erfahrung schiet. ja, ich, ich, ich, ich kruste rum. Ah, ja, ja, das wie bei Dinger, wie, so wie bei World of Warcraft, so wo schon verschiedene Regionen dick Lowlight hast. Ja. An den aneren hues de déck staarker. Wat de méi weider kënns, wat de méi staark ginn ass. Jo, jo, jo, kloer.
An op ee Punkt, ech hu gelies anscheinend, dass ech op engem Punkt d'Haaptmissioun net kanns weiderspillen an do muss de einfach Niewemissioune maachen, fir eropzelevelen. Dä dat, jo. Wat de Schäiss bass, jo.
Merci, dass du gutt. Du kanns an der, also du kanns d'Haaptmissioun einfach riit duerchspillen, ouni eng Niewemissioun ze maachen. Dat geet.

Ass nëmme eisen Problem. Ok, a weider. Ah, wëssen nach Demo zu gin Jo gekämpft zu Geld war mega krass. Yeah. Mee dat Teescht och die wolle an der nächster Regioun a beim Schëff kommen. Ja. Déi si méi null wie d'Kletschkeier.
Wéi wéi d'lescht Kéier? Ma d'lescht Kéier mat jo gespillt gehat do, ne? Jo. A mir sinn awer elo jo als Eescht an déi, an déi nächst Regioun gaangen. Jo, mee also déi si nach ëmmer esou gutt wéi d'lescht Kéier, mee mir si lo einfach Besser. méi héich Level.
Ah, okay, dann ass gutt.
Dowéinst. Es ist ein guter Tag zum Munition kaufen. Oh, krut en e Kapp.
Wat?
En? E Skin.
Ja?
Ja.
Geil. Wou ass de Munitiounsapparat?

Einfach an den Inventar goen an en aktivéieren. Einfach drop klicken. Ah.
Ehm, ech hun am Fong just dee, gell?
Do misst een vun neu drop stoen. Äh, wéi aktivéieren ech deen?
Wéi, mee du gees an den Inventar, ne? Jo. An do hues de Kapp leien. Am Fong net.
Da géi mol rof oder sou, do misst iergendwou eppes leien.